Te maha hoki o ngā mahi i te wā o te koanga, pau katoa ana ngā mea katoa. Ko ngā kakara ērā e rere ana, kua matomato te tupu o te kararehe, kua pua te rau rākau, ā, e paki kau ana te rā. Ko te pāmu te pito o toku ao. He wāhi mahi, he wāhi whakatā, he wāhi korikori, he kura hoki. Koia ko te ūkaipō. Ia tau, ia tau, i mua i te raumati, ka haere mātou ki te taha moana kei muri i te pāmu. Mā runga hōiho, mā runga tarakihanga rānei haere ai. I haere mātou i te wā o ngā tae rākau nui me te pūwaitanga o te tītī kaiārero. Ko tēnei te wā pai ki haere ai ki te kohi kaimoana. Nō te timunga o te tai, māmā noa iho te tiki i ngā kaimoana. Kitea kautia te tītī kaiarero kua pua e oro ana te kino. He tino rō Tēnei hikoi, ka haere i ngā pātiki, piki ake ana i ngā hiwi, heke iho ki ngā awaawa, whakawhiti nō i ngā manga. Ahakoa te wera, ngahau ana te eke hoiho. Te hariko o te ngākau ki te eke hoiho me te tera, kāore rānei he tera pae noiho. Me te hongi i ngā tiere, ā, ka tapatahi noa me te hoiho. Pai ake te haere mā runga hoiho, itimea ki te haere mā runga tarakihana, kua roa te haere, kua puehungia ngā ara, kua ruturutu ā, e wehi kau ana. He hiwihiwi whai atu ana i ngā ara whāiti whakawhiti noa i ngā manga. I ētehi wā, kua oro ngā wira, ā, kāore i pai te noho i te kata i muri i te taratihana. E toru wiki mātou e whakarere ana. Ka haringia mai ngā hōiho ki te pātiki e pātata mai ana ki te kāinga. Ko Peaches taku hōiho, e pākākā ia, mīharo ana au ki a ia i te mea he whakapapa rangatira tōna. He tere rawa, he kaha hoki. Ārapa ana māua Ka pārekareka noa i te miringa o te hau i tata kanohi, i te ora o ngā pako e paopao ana. Rite tonu ki te taraiwa Ferrari. Tiketike ana te noho i taku hōiho, ka whakataretare. E pupuri ana ki ngā tereina, ārapa kau ana me te mea nei e. Tō eke hōiho ahau. Me pakari ngā hōiho mō tēnei haerenga. Otirā, me whakapakari i ō mātou hōiho ka ekengia e mātou ki te kura ia rangi, ia rangi. Waimarie mātou, he whenua tō te kura hei pātiki mō ō mātou hōiho i a mātou i reira. I ngā haerenga ki te kura, karekau ana he tera, tino aroha ana mātou ki tērā āhuatanga, inā hoki ko ngā hōiho, He tuara whānui tōna, te ngāwari hoki rā. I te pō, kua mirimiria ō mātou hōiho, kua whāngaia, kātahi ka tukua noatia ki tō mātou pātiki e pā tata mai ana ki te kāinga. Tērā hoki te wā ka tukua ki ngā pātiki nui i muri i te pāmu, Omaoma kau ai. Nō reira, ko te haringa mai tērā o ō mātou hōiho ki te pātiki o te kāinga, kua whakahohoa pahemia. Ko tā mātou mahi hoki he whakarere i ngā taputapu hōiho, tā tēnā Ā, tēnā. E tirata ana hei whakapaipai, me āta tangi ki te hinu kia ngāwari ai te kiri o te tera. Kātahi ka pai rawa atu. Whiti tonu tō tera ki te moenga, ā, ka mahia mai te tera kia pai ai ki te tinana o te hoiho me te kaieke. Mahia ake rā ngā tarapū e tiki ana mō te tāroa o ngā waewae tangata. Takaia iho te puku o te hōiho ki te whītiki i tētehi taha ki tērā taha. Mā tēnā ka mau tonu te tera ki te tuarā o te hōiho. Mātanga atu te koropa ki raro i te kiore o te hōiho Ka herea ki te tera. Ka āta tiaki hoki mātou i te paraire e pani ki te hinu kia ngāwari ai, ā, kia noho tau ai te waha o te hoihoi. Ko te parakete tera te taputapu whakamutunga, engari he tino taonga tēnei taputapu. Tā te paraikete e tau tiaki. i te tuera o te hōiho kia kore ai e pāhore te kiri e te toimaha o te kaieke me te tera. E rua, e mahi atu rānei ngā pō ka moe ki te taha moana i ēnei haringa. Ka utaina, ā, ka porena ngā kai, ngā paraikete, ngā kākahu, Ngā utauta tunu kai, tae noa ki ngā taonga ki ika. He rangi tino mīharo tēnei. Maranga ake ai te whānau i te atapō, ka terahia ngā hōiho, ā, ka whakareri i te karakihana me tona kapa. Kua pahupahu, kua tūpekepeke hoki ngā kuri i te koa. Ko te wāhanga papai o te rangi ko te taenga atu tērā ki te taha moana. Ahakoa hokihoki tonu ki reira, ka pā tukituki te manawa i te aroha. Kei te tihi o te hiwi, ka titiro whakararo ki te onepū e whakatoro atu ana. E mahi kau ana ngā ngaru i tana nei mahi. Ko ngā mati o te rehutai kua tuwhera ki te rangi me te waitai o Tangaroa kua pā ki taku iho. Kapakapa noa taku manawa i te tākā kua reka ana pāpapa atu mātou ki reira. Kua tukuna o mātou hōiho Kia harapaki, kia tae wawe atu ai. Haere ngātahi ai mātou, ngā hōiho me ngā kurī, te ātaahua hoki. Matawai ana ngā karu i te tirohanga atu, ngā tangi rōreka o te takiwā, ngā tiere o te taiao me te korowai o Ranginui me Papatūānuku. Ka hikoi haere me ō mātou hōiho i te taha moana, ka mātakitaki noa ngā karu i te ao, e maumahara ana ki ngā wāhi kāore anō i kitea e te karu, i whāwhāngia atu rānei i te ringa mō tētehi tau kotahi. E maumahara ana ngā karu ki ngā taunga hī ita, ki ngā taunga kina pāmu hoki, ki ngā papa kūtai. Pūpū ake ana ngā kare ā-roto i te mātakitakinga atu. Kātahi ka whai atu i te ara ki te wāhi e hopuni ai mātou. Kua mākiri i ō mātou hōiho, ka here ki te pou, oma atu ana ki te onupū me te wai. Kua hūpeke i ngā ngaru iti, ka rongo e te waitai me te mauri o Tangaroa, e whakamoemiti ana ki te taiao. Nō te tātūnga iho ka huri ki te whakareri i te puninga. Mehemea kua tika te tae, ko te haerenga tērā o ētehi ki te kohi kai moana. Pārekareka ana ki a mātou katoa te hopuni i te moana, e mātaki ana i ngā. Kuki e tumu kai ana i runga i i te ahi. Māmā noa iho ki a rātou. Kāre he raru. Inā te aroha me te āta whakaaro e tākāhuareka ai tēnei haerenga. He pātaka maumahara e kore e wareware ake tonu atu. He mea nui te wai māori ki a mātou me ō mātou hōiho me ngā kurī hoki. Tērā tētehi puna wai e pātata mai ana mō te tunu kai, te whakapaipai, te horoi, te inu hoki. E whakatūngia hoki tō mātou whare iti i mua noa atu. Ko ngā āhuatanga katoa o te kāinga, i a mātou hoki te punenga kia whai hoki. Tō ana te rā, kua kai, kua oti katoa ngā mahi. Kātahi te whānau ka noho ki te kōrero me te ahi. Tērā hoki ngā mātua ka haere ki te hī i te parenga mai o te tai. Ka noho i ngā toka nui ki te hī ika hei parakuihi mō te ata o muri mai. Ko te mahi mīharo rawa atu ki a mātou, koia tērā ko te moe i raro i ngā whetū. Mākana ai he tāporena ki te papa, ka whakatakoto i ngā moenga ki runga, Ana rere mātou ki te moe, kua takoto i ō mātou moenga, ā, uhia ana tētehi tapōrena anō hei arai i te haumāku. I a mātou e takoto ana, titiro kau ana ki ngā whetū. Kātahi te āhuatanga mīharo ko tērā. E moe tahi ana mātou ko te whānau. He whakarongo kōrero te mahi. Kāre au e maumahara ana ki te heke o te ua, engari rā, Tērā te wā e pari rawa te tai, kua tata mai tērā ki tō mātou puninga kei te pūtake o ngā puke onepū te wai o Tauana. Ana, nō te ohonga ake i te ata, kitea noatia te tohu o te paringātai kua pā kau ki te wāhanga whakararo o te tāporenga. Pāorooro ana ngā ngaru o Tangaroa, ngunguru i te pō, ngunguru i te ao. Rite tonu ki te tereina e haruru haere ana. Nā wai rā, kua ngarongo te haruru, kua tau. He mea tanga ake, kua take ki te moe, Ko Ranginui e tū iho nei, ko Papatuanuku e takoto nei, ko Tangaroa e piri tahi nei. Ko te koanga te wā e puawai ai ngā tupu hou. Ko te koanga hoki te wā hei whakarite i ngā kawenga o te pānui. He haerenga ngātahi tēnei. He haerenga e mau ai te aroha i roto i taku whānau. Ko taku whaea, taku matua, aku tungāne, aku karanga matua, aku karanga whaea, aku huānga, ko rātou tērā. Ko te pāmu te peto o toku ao.